Сәлам дуслар, бүген безнең Казан кайный тапшыруының беренче чыгарылышы, ләкин бу икенче сезон. Икенче сезон. Рәдип, син э, авызны ачканчы мин реклама биреп алыйм әле. Без бүген э, Сәйдәш мәдәни үзәгендә яздырабыз. Галәмәт.
Юк, Безнең дусларыбыз. Әйе.
Галәмәт дизедләр.
Галәмәт яхшы урында. Һәм улибыз менә беренче пилот яхшы чыкса, башкаларын да монда яздырачакбыз, шулай бит? Бу сезнең башкаларны да башкаларны да чакырып калабыз. Димәк, яңалыкларга күчик. Безнең ниһаять рубрикалар барлыкка килде. Башта без Төп безне кызыксындырган яңалыкларны укыйбыз. Әйе, төп темалар. Э, Ияли бу э, әдәбият һәм тел институты бар. Нигә син Галимҗан син русча исемен әйттең дә, нәрсә чыгып җимә. Ияли галимнәр дип язырга монда. Э, ияләр.
Димәк, ул үзенең хәбәрнең үзендә шулай языла. Тел ияләре, әйе.
Әйе, тел ияләре. Һәм әдәбият һәм тел институты бар. Ул Галимҗан Ибраһим исемендәге. Әйе, 30 нчы елларда барлыкка килгән әле. Ул гарәп графикалы татар текстларын кириллицага күчерү программасы ясады. Ну, ягъни син фотога төшерәсеңме сән ниндидер э, текстны инде? Син ул исәндә Коръән, а ул кулинари рецепты. Әйе. Ул сиңа тәрҗемә итә кириллиц хәрефләренә. Самый кызыгы, менә мин хәзер искә төште, Ибраһимов институтына сәбралка килгән иде. Менә шул шрифтларны алмаштырганда, ул барлыкка килгән бит утызынчы елларда Акраш Ә. латинцы белән. Хәзер ул кире кайтты шул вазыйфасына. Алар кире хәзер э, Латин хәрефенә кайчан 39 елда күчте? 29 һәм аннары 39. 37 ме? Без хәзер әйтебез кешебезне э, менә җир белән тигезләр аннары. Юк, юк, шулай хәтерлим. 39 елдамы? 30 Әйе. 39да отменяться ителгән, по-моему, кириллицага күчкән. Димәк, кара, э, иң гади әйберләрне генә әйтим әле. Менә э, безнең элеккеге гәҗитләр чыккан, гәҗитләр, журналлар, Китаплар, алар гарәпчә, гарәп графикасы, гарәп язуы белән язылган, шулай бит? Шуннан соң латынчага күчә, шуннан соң кириллицага. Һәм безнең шундый зур проблема, без элеккеге журнал-гәҗитләрне танымыйбыз, аңламыйбыз, әллә ни укымыйбыз да инде, дөресен генә әйткәндә. Ләкин менә кем кызыксына, ача, аңа менә бу искиемләр дип аталамы, аны Танырга кирәк шул. Иске имләдә и инкыбат алдыннан язылган бөтен китаплар. Һәм менә мин әз генә барладым ул хәбәрне карадым. Димәк, гарәп хәрефләрен инде система танучы система бар. Шулай бит менә Fine Reader анда нәрсә без анда кем кешеләр куллана иде элек. Аңа инде бер 20 ел. Аңлыйсыңмы? Һәм Шуннан минем уйлап башладым. Димәк, анда проблема булган, ул татар хәрефләрен аңламаган, аны татар теле итеп аңламаган инде. Димәк, ул хәрефләрне билгели ала, аны сүз итеп җыя алмый. Беләсеңме, анда бит гарәп сүз, гарәп хәрефләрен таный алгач, ул димәк, гарәпчаны чыгара алар иде. Ягъни без ул текстны гарәп тек кертсәк э, файнридерга бу интеграция инде ә димәк ул таныр иде ягъни әйтер иде бәлкем бу сүзләрне бераз тик э, мин аңламыйм дип инде минемчә анда бәлкем бер яңалык та юк анда э, менә мин шуңа алып барам кара әле өстәвенә татарча оср да булган димәк оср ул ниндидер символларны тану программа белән димәк татарчасы да булган аның Шулаймы? Әйе. Хәзер кирәк менә бу ике кирәк булганы шушы ике программаны, димәк, ниндидер программистлар, ниндидер монда белмим ни кадәр теге тел галимнәренең катнашы ни кадәр булгандыр. Ләкин программистлар бу ике алгоритмны берләштерген дә менә шундый әйбер барлыкка китерә. Ну хәзер иң төп әйбер булырга тиеш инде, чөнки ул текстны тану ул бер, әйеме? Ягъни без аңлыйбыз, анда бит башка графика гына түгел, тел дә башкасы булган. Без хәзер дә, Ә, бәлки укый ага. алсак та, аны андый ярты сүзләр безнеке түгел. Әйе, без Әйе. сөйләшкән тел ул бер унбишенче елда гына барлыкка килгәндер әле. Теге Тукайның э, Әйе.
ир- Мең тугыз башта сигез- язылган Сигез шигырьләрен шигырь укыган кебек, кебек, әйе, да? әйе. Шуңа күрә, мәсәлән, без Фейсбукта бар иде безнең теге э, төрки телләр белгечләре, алар чыгалар үзенең теге джипекларын чыгара. Без, син карыйсың аңа, әйтәсең, ну ярар. Сез тәрҗемә иттегез хәтта аны. Мин болай да берчагын да аңламыйм анда дөрес әйткәндә, шуңа күрә менә. Димәк, расшифровка кирәк, аңлатма. Һәм бар шундый бер әйбер, мәсәлән, теге Лев Толстойның чыккан иде 90 томлы җыентыгы, һәм андагы теге хаталарны нидер бер корректорлар түгел, халык тикшергән иде. Әйме? Минемчә бик кызык булыр иде. Хәзер, әгәр дә мәсәлән, Яли чыгарса иде бик күп итеп текстлар. Әйтсә, менә сезгә җәмәгать. Материал. Материал эшләгез, без җыябыз кешеләрне. Кемдер, мәсәлән, укый, кемдер тәрҗемә итә, кемдер тикшерә, һәм ул бик тиз генә, ну, көче җитсә, бик безнең без А, волонтерлар ярдәм Әйе, зур кадәр бер ә, әдәбият кануны барлыкка килер иде, дөрес әйткәндә. Әйеме? Кара әле, без моны бит ничектер эшләгән идек. Кемдер текстны җибәрде дә әйтте, менә бер китапны карап чыгарга кирәк. Һәм һәр кеше үзенә бер абзац алды. Мин хәтерлим анда безнең чатка ыргытканнар иде, һәм без анда, ни, мин үзем дә бер-ике абзац шулай тикшереп чыккан идем.

Аның берсе Коръән, ансы һичшиксез, ә калганнары нәрсә турында язылган анда э, кыен уйлар э, белергә. Һәм бу системага салуны э, салу мәгънәсез бу текстларны. Ни өчен? Чөнки анда һәрберсе ул кулдан язылган. Димәк, анда әле почерк та өстәлә. Аңлыйсызмы? Бу теге машина печатләгән әйбер түгел. Һәм ә, менә бу кул язмалар белән эшләүче кешеләрнең ә, иң зур кыенлыгы алар өчен ә, ул менә шушы почеркны тану. Анда күп хаталар, анда үз почерге. Һәм ә, менә бу программаны кешеләргә күрсәткәч, безгә кирәк менә шундый өйдәге китапларны барлап карарга. Бу кирәсе адым инде, ягъни хәзерге вакытта программалар хәтта почеркны танырга тиеш бит инде. Әйме? Ну, ягъни син аны язасың. Ну, кыенрак бак. Ну, әмма ул шул ук теге нервы системалар фәлән без шундый темалар киттек, әйме? Теге белгечләр кебек. Ягъни, ну, мин аңладым, әгәр дә ул шулай. Юк, минем прикладной. Ну, әгәр дә мәсәлән син тәрҗемә программаларын ничек эшли, әйме? Син текстларны кертәсең, кертәсең, кертәсең, кертәсең, анда һаман информация өстәлә, өстәлә, өстәлә, бара һәм кеше. Шуннан үзе өйрәнә, әйме? Тан аңлый менә бу R хәрефе, R хәрефе, әгәр дигән, а B хәрефе дигән өчен нуктасы юк анда, әйме? Ничек тору бөтен эшен бетләштерә. Минемчә, бу киләсе әйбер, ягъни бу инде теге фән белгечләреннән тормый инде хәзер дөрес әйткәндә күбрәк. Юк, алар да инде кертә алар текстларны, әмма без аңлыйбыз инде күп текстлар мәсәлән халыкта бар, әгәр дә халык моңа кушылса, без гел бит әйтәбез. Әйдәгез кайтык латин хәрефләренә, әйдәгез кайтык. Ну әйдәгез менә мондый рәвештә кайтык алайса. Без әйтмибез, әйдәгез. Чөнки без әйдә кеше әйтә бит, әйдәгез кире мәсәлән латинча язып башлыйк. Мин әйтәм, латинча күчәбез без. Димәк, менә без 100 елда безнең бөтен әдәбиятыбыз без белгән әйеме теге гомумән без белгән ну бу фаҗига аркылы инде ул кирилл хәрефләрендә яздырылган юк без аны бит воскича алмыйбыз Яме, әйдәгез просто куштарыйк башка әйберне һәм теге башка без бит ничәмә тел өйрәнә алдык ничек нигә без бер тагын бер 33 хәрефне 36 хәрефне өйрәнә алмыйбыз анда ничәмә 29 мең ну кириллицага күчсә җиңелрәк була инде Ну и шулай. Э, димәк, э, бу программистларга һәм бу программистларны яллаган, эшләткән галимнәргә уңышлар телибез. Э, музыка һәм театр. Зарина Вильданова 15 февраль көнне Уф йөрәгем концертын бирә. Соль клубында. Альбом презентациясе.
Альбом презентациясе була ул шулай бит. Мин хәтерләмим, Заринаны моңа кадәр булган идеме шундый сольник концерт? Сольный юк.
Гомумән, ну кызыгы анда, гомумән Заринны без ничек белдек, ул нидер бер шундый солянкада җырлый иде сольда. Аны кем үткәргән инде теге инде журналистларымы? Ә монда видеосын чыгардылар, шундый теге бер гитарист белән уйный иде. Шул җырларны Сандалины, видео бар алар, беләсеңме теге? Айҗаныйны. Заринны аңа кадәр белә идек ич без. Ну, белмим, вот ничек тә андай ул вакытта инде юк иде дә. Юк, кешегә билгеле булды ул шул вакытта. Һәм ничек тә менә хәзер кире кайтты шул сольга. Һәм бик Ә. озак озатылды бу альбом, анда күренә име, анда ничәмә музыкант алышынды, ан- даими составы булса да инде име. Анда шундый бер автор җыры бар анын, Китмә дигән җыры, шундый Земфирага ошаган инде. Земфирага ошаган? Ну, анда, ну, сен әйткәндә, хатын кыз татарча җырлаганда нигәдер гел Земфира килеп чыга. Чөнки Земфира татар җырчысы. Әйе. Бу, Әйе. это, хисап ала алдым дип әйтергә кирәкдер вот һәм э, ну белмим ничектер минем гел ничек баштан чыга ул менә зәринә бар икәнлеге именно ничектер ул тике шундый бер җиһан кебек бар даими рәвештә менә җырлары бар ничектер менә миңа шаккатырды рекламасы килеп чыга башлады һәм кеше ничектер менә ну җавап итә чыгара репостлар ясый именно ничектер менә Бу җырлары, димәк, аларга якын. Хәтта аларны үзгәртсә дә бик каты итеп, әйеме? Ул бит шуннан башлады эшен. Ягъни, нидер бер җырны регига үзгәртеп, не, не, анда да нидер. Булган җырларны.
Әйе, әйе. Һәм ничектер, былай да булса, кеше бик теге рәхәтләнеп тыңлый аны. Әйеме, бу аның теге шәхесенә дә бәрелде инде, чөнки ул шундый пешене. Ачык. Әйе, ачык кеше. Һәм минемчә инде миңа шул алты җыр гына җитми, бик аз минемчә альбом эчендә күбрәк тыңлыйсы килә. сөт кемдә? Гомумән, Рәдиф, бармы ул хәзер альбомнарда ничәдер җыр булырга тиеш, имеш. Мәсәлән, анда. Э, син өстәме, син гелек ВКонтактега 9 трек кына теркәп була иде бит постка. Ә, әйе. Әйе. Һәм шундый мода булган иде 9 треклы җырлар, но альбомнар чыга Альбомнар башлады. чыгару, Чөнки ул бик, ну, типа бик тиз. Әйе. Шундый кыска гына альбомнар һәм Ага. безнең хәл әйтәләр бит инде гел кирәге, ш- ну, типа шундый момент юк, юк, нинди альбомнар булсын, кеше альбомнар тыңламый. Ә мин моны кабул ну, мин моны кабул итәм, ягъни, ну, кайбер артистлар өчен кирәк ул. Мәсәлән, скриптониткны мин альбомнар белән тыңлыйм, чөнки ул шундый бер хикәя кебек, ачыла анда завязка, кульминация, яме, теге рубаров кебек. Әйе, ну шундый әйберләр. Ә кайбер артистлар өчен әйе, син аңлыйсың, ул ул мәсәлән шулай ул инде, менә. Аның көче шул бер җырга гына җитә ул бирде ну теге теге спорти тренировкага килде теге йөгерде йөз метрны все типа җиңде шуңа күрә минемчә ул төрле әйберләр мин альбомнарны әле теге төрле подход читкә куймас идем дөрес әйткәндә һәм ә, э, тагын музыка һәм театр белән бәйле э, Джуна сүнгән йолдызлар спектакле өчен музыка язды. 14 февральдә булачак премьера Камал театрында сүнгән йолдызлар ул Бу бик кызык. Сүнгән йолдызлар э, гашыйклар көненә туры килә. Әйе.
һәм бер әйбер алар ну камал гомумән шундый теге пиар ягыннан бик э, алга киткән театр Ильшат рәхмәт сиңа аның өчен һәм башкаларга һәм алдан белеп эшлиләр әйе алышлыйлар алар ну алар мәсәлән шул вакытта ясала бит хәзер флешмоб теге театрга йөргән кешеләр фотога төшәләр дә барлап һәм тавыш бирегез дип безгә. Без барыбыз берәбез кеше күп чакта без театрга бара. Хатыны кулга ала да алып китә ирне. Ир анда йөри инде. Культурно просвещается. Шуны ясадылар пиар итеп, әйме. Шулай сүнгән йолдызлар бик шундый аны бит мәхәббәт турында бик әйтеп булмый, бик фаҗигале пьеса, дөрес әйткәндә. Ул шундый безнең Ромео һәм Джульетта дип әйтик, татарларның. Һәм мин белүемчә, алар аны 50 ел куймадылар. Һәм хәзер вакытта ул Тинчуринда бара кебек тагын бит инде. Хәзер чагыштыру була беренчедән. Тинчуринда бара әле дә. Әйе, бара, бара.
Чагыштыру була һәм менә икенче яңалык, Фәрит абый үзе Джунаны сайлады. Джуна төркемен музыка языгыз дип безгә. Һәм бу аларның самый кызыгы инде. Икенче тәҗрибәсе бу елда, әле генә Калеб чыгарга инде шундый Корыман исемле спектакльне Луиза Янсуара белән кем анда? Без аны сөйләшкән. Иә, һәм хәзер ул шулай ук репертуарга керде. Тинчуринның репертуарына керде. Алар анда нәрсә, музыка язганнар?
Музыка язганнар, иә. Бер спектакльга. Хәзер икенчесенә язганнар. Радиф Ярыма сорау бүлдереп әйтәм. Димәк, алар үз булган музыкасын бирми? Юк.
Димәк, яңадан иҗат итә спектакльга. Яңадан кебекләр, әйе, Бу бик шәп, әйе.
Әйе, һаман да миңа нәрсә Нәрсә шатландыра? шаптыратты сине? Нәрсә шатландыра мине? Ну, без э, сезгә керде, мәсәлән, Джуна төркемен теге Аханын белсәгез, шундый алар мимишный, как бы, музыкантлар, әйе, монда алар. А монда шундый караңгы энергияләрне чыга. Кара урманда аларның ниндидер бер шундый теге э, Скандинавия фолкына ошаган шундый җырларын да, Мгм. барабаннар, шаманизм. А Мгм. монда да шундый, мин, ну, утырган, ш- ишеттем, монда шундый күп Бик шундый караңгы материя чыга алардан, әйме? Һәм минемчә бу теге театр өчен генә яңалык түгел, бу джин өчен дә яңалык, алар үзләренә яңа шуңа юнәлеш таптылар. Ну, Аниягә карасан аңлашыла бит инде, аның кара ние бар. Ломен. Кара энергиясе бар икәне. Э, димәк, 14 февраль гашыйклар көнендә Джону музыкасын да ишетеп була сүнгән йолдызларга. Мин әле берничек тә чынлап та күз алдына китерә алмыйм, чөнки Джону музыкасы менә баш миемдә әзрәк нитеп алдым, әйләндереп алдым һәм күзенә күз алдына китердем сүнгән йолдызлар. Сүнгән йолдызларда ничектер бер дә килешми. Ну, карарбыз, мин уйлыйм, бу яхшы тәҗрибә. Кара әле, ә элек композиторлар яза иде музыканы, шулай бит. Шундый музыкаль төркем музыка иҗат итү андый тәҗрибә бар идеме әле гомумән коллективлар мин ишеткән юк иде татар театры өчен музыка язганлыгын ягъни ну эльмир низамов үзе яза монополист хәзер әйе спектакльгә яисә башка там башка музыкантлар минемчә менә камал театрында соңгы теге җом шишәмбе кич белән Спектакльләренә анда инде бер яшь композитор язган иде музыканы. Ягъни ул бер кеше. Ә монда гомумән менә коллектив, анда ничәмә 6-7 кеше бергә. Ну, Джунга үзенә дә файдалы.
Җылышып, әйеме.
Тагын театр дөньясыннан хәбәр. 13 февраль, димәк, бу сүнгән йолдызлар алдыннан Габдулла Кариев театрында спектакльләр укылышлары булачак. Асыл конкурсы иде. Асыл конкурс нәрсә ул? Ну, Ничә? читка. А, Читка. Укалыш. Без бит хәзер. Әй, әй, әй, әй, Ниһа- әй. Ниһаять безгә Аны читка, тамын- читка сүзенең это варианты да барлыкка килде. Асыл, э, ягъни анда җибәрделәр спект- пьесаларны. Мгм. яшүсмерләр өчен иң яхшыларын сайладылар һәм менә булачак 13 февральдә читкалар һәм иң шулай ук инде теге сәере түгел инде ну ягъни Кара, без синең күрсәткеч. белән сөйләшкән идек. Әйе. Асыл дигән бәйге уздырылды, Әйе. димә. Бөтен Россиядән җибәрелде.
Ә, текстлар инде. Пьесалар. Пьесалар.
Пьесалар һәм текстлар. Ә, жюри аңа бәя бирде. Һәм сайлады.
Җиңүчеләрне. Ә, дүртне сайлады. Дүртне сайлады. Һәм шул дүртесен э, читки ясыйлар. Әйе, һәм, һәм шунсы...
Дүртесе дә татарча маны? Юк, өчесе русча, берсе татарча. Әй, Бөтен Россиядән булгач. Мин аңламыйча, анда бик аз татар пьесалар килде. 7-ме, 9-мы? Үзәр сәгать дөрес әйтергә тиеш. 8-9 азмы? Бик аз инде. Ну, гомумән, ну, мәсәлән, татар, тик яңа татар пьесасының эченә ничә пьеса килә анда? Мин бер тапкыр ачкан идем, анда бер яшүсмерләр.
Яшүсмерләр өчен, ну, Бу бик теге, Тема шундый. бик кирәкле тема дөресен генә, монда зур ихтыяҗ бар. Без аңлыйбыз, Мгм. әмма без мәсәлән кореев театрына карасак, аның репертуарына алар Мгм. ничек кенә, алар тәрҗемә итәләр, әйме, Ә, алар я, я. читтән рус э, драматургны чакыралар язарга. Ягъни, ну, спрос бар, кеше Әйе. йөри, кыз, кеше кызыга. Кара, Рәдиф, бу яшүсмерләр язмый бит инде, моны Әйе. нормальный ниләр яза. Ну, гафу инде теге. Пенсионерлар.
Юк, ә, яшүсмерләр темасына. Әйе, әйе. Димә.
Әйе, һәм менә анда нәрсә әйттеләр инде, нигә русча дип инде аңлашыла, чөнки рус пьесалары күбрәк бер. Әйе. Икенчедән, нигә, ягъни сез чит кенә русча үткәрәсез дип, чөнки анда тәрҗемә өчен акча каралмаган инде. Әһә. Әлбәттә, әгәр дә алар уңышлы узсалар, алар да тәрҗемә итерләр дә, һәм алар хәзерге, ну, пьеса репертуарга керерләр. Шул миңа берни ишеткән идем, мәсәлән, угол бар безнең, әйеме, лаборатория, анда күп драматурглар, шулай ук аларның үз лабораторияләре бар, семинарлар, һәм алар хәзерге вакытта менә шул татар пьесаларына тәрҗемә итеп үз пьесаларын җибәрәләр. Минемчә, мин аларга экспертлар өчен, ну, беләсем килә, нинди хәзер текстлар алар кабул итәләр, чөнки без беләбез инде, анда бик шундый тинге, бик коры, кара темалар кайталар, әйеме, шундый, белмим, без... Кара тема. И, ну, анда, белмим, бармы сән, бер спектакль, Моя правая рука, син үзең уйлап кара нәрсә турында ала ул. Аңладым. Һәм, мәсәлән, Татар яңа тартфесына килә ул тәрҗемәсе. Минем уң кулым. Әкәмәт. Аңлыйсыңмы? Ягъни кызык, ну, ничектер менә драматурглар күрә башлады бөтен театрларны алар өчен ну анда куя була дип инде спектакльләрне шәп шәп анысы яхшы хәбәр әмма фаҗигасе әлбәттә татар спектакльләре аз булган ә булган татар спектаклен кем язган Билгелеме нинди тема? Ой, слушай, мин әйтә алмыйм да син. Ну, ярар, ансын белешербез, э, куербыз описаниега. Э, димәк, өченче зур тема ике теллелек буенча. Э, бу инде күптән узды, ләкин мин ничектер моңа кире кайтасым килә 21 гыйнварда. Былтыргысында мин үзем катнашкан идем. Без районнар буенча ел дәвамында йөреп һәм шәһәр буенча, Казан буенча төшерә идек э, юл күрсәткечләрен, урам исемнәрен, Ә, тагын нәрсәләр? Сайтларны mm -hmm. тикшерә идек, ә, законнар, приказлар, ә, карарлар, кануннар, алар татарчага тәрҗемә ителәме, юкмы, шуларны карап, ә, ә, шулай ук чыгышлар ясый идек. Mm -hmm. Беренчесе, беләсеңме, теге мин булганда бер ел элек, ә, Менә мин булганда шулай дип әйтәсе килә. Хәлләр булмады. Тел кышта башлады шулай шундый. Димәк, э, мин булганда ничектер шундый җанлы уза иде. Һәм мин ничектер э, бу темага битараф булмаган кеше буларак карадым, ничек монсы узган, ничектер менә сүлпәнрәк һәм төп тема нинди иде бу юлы. Менә юл күрсәткечләрен тулысынча татарчага тәрҗемә итәр өчен миллион, миллион, миллион шуның хәтле сум кирәк. Мин уйлыйм, бумы тема? Как бы нинди акча темасы инде? Ну, ни, гәҗитләр шуны беренче итеп чыгарды. Икенчедән, мин башкага игътибар итәр идем. Беренчедән, чыгыш ясадылар кешеләр, кемнәр уңыш турында гына әйтте. Һәм анда э, безнең кебек кызлар бит дәвам итә йөрергә, районнарга, шәһәрләргә алар проблеманы таный белә. Ләкин алар нигәдер чыгыш ясамады. Димәк, э, алар бит проблеманы күрсәтерләр иде. Әйтерләр, карагыз әле, бер ел элек менә күрсәткән идек Бауманны. Әле дә Бауман шундый хәлдә, мәсәлән. Һәм э, нигәдер теге яхшы хәбәр генә чыгып торды. Шуннан гадәтчә башта. Юк, мин яхшы хәбәрләргә каршы түгел. Мин әйтеп бетерим әле фикерне. Э, бик әйбәт, әйбәт, әйбәт ягы да бар аның, әйме? Елга исемнәре дә теге алмашып бара, яңа куелган әйберләр татарча кереп бара. Ансы бик әйбәт. Ләкин дөнья бара, үзгәреп бара. Һәм, мәсәлән, мин моңа яңа критерий өстәр идем, социаль челтәрләрне. Хәзер бөтен дәүләт учреждениеләре социаль челтәрләрне алып бара башлады һәм бер телдә генә. Әйе, бүген радиода хәбәр чыккан иде, ягъни хәзер һәрбер шундый оешма үзенең аккаунтларын булдырырга тиеш. Шулаймы? Ие, мин хәзер радиода.
Ну, димәк, менә ни.
Ие, ике телле радио булырга тиеш шул әлбәттә. Чөнки Ике бөтен телле. кеше утыра бит инде. Социаль челтәрдә Челтәрдә.
әйе, беркем дә сайтка кереп карамый Әйе. инде. Аеруча менә бу кануннар, ниләр, приказлар аны бит Беләсең, инде нәрсә, өч кешегә генә кызык. Э, Бар иде бит, бер тапкыр хәбәр иткәннәр иде, нигә безнең татар җырчылары русча алып баралар, аккаунтларда һичшиксез татарча алып барырга тиеш. Минемчә, хә- гомумән, мәсәлән, әгәр дә син министр икән, Татарстанда син ике телдә язырга тиеш. Юк, министрларның аккаунтлары юк ич инде бездә. Ну, юк, шәхси бар инде. Бар безнең беренче. Ну, бар инде. Мин белмим.
Мәдәният министры там, яшьләр эшләре буенча министр ул. Башка, ну шундый теге заманча фикерли торган министрлар, алар аларның бары. Нимчә алар шул. Ну, президент бар.
Президент. Президент хәтта алып барга тиеш. Хәерле иртә.
Нан ары башка әйберләр дә язырга тиеш шул. Гомумән, без аңлыйбыз, анда бит аппарат бар. Әйе. Ягъни сиңа кемдер Ярдәмчеләре бар. тәрҗемә итә ала. То есть Әйе. әйткәндә бу чиктер зур көч э, таләп итми, әмма зур бик күрсәткеч булыр иде. Ну, әйе, син язып куясың үз фикереңне, аста ярдәмче, мәсәлән, татарчасын или киресенчә. Син татарча язасың, тәрҗемәсен. Ну, куялар. әйе бит шул тег без бит гел теория малый дел турында сөйләшәбез. Ярар, сез бауманы үзгәртә алмыйсыз рус теле, рус телендә калды ул әйеме. Татар теленә тәрҗемә ит. Ну, хоть үзегездә тирә-якны эшләп эшләгез татарча мәгънәне Әйе. бераз гына. Бу Ике моны телдә. үзгәртеп була ул, шәхәр белән сөйләшенгән иде, ул э, белмим нә- нәрсә кирәк инде аның өчен. Бәллә нәрсә кирәкме инде, чөнки менә зур чаралар алдыннан аны э, ул элмәләрне бик тиз алмаштырганнар иде һәм Мгм. әгәр дә шундый теләк повод Истән. булса, Мгм. мәсәлән, анда ТАССРның 100 еллыгы. Мгм. Егетләр 30 августка

шәһәр белән инде әйме һәм ничектер анда миңа ну тема күтәрелде инде ягъни бу шәһәр идентичес турында татар теге турында түгел ягъни мен әйтәм ну казан бит ул татар шәһәре әйме гомумән ну мәсәлән берәү бар мәсәлән мәскәү ул космополитит йорт яшәмә кабул итмәсен мегаполис мегаполис петербург мәсәлән тукта рәдиф кара Син форумда булдың? Әйе. Анда шәһәрләрнең шундый үз билгеләнүен Ну, әйе, мис- ну, мәсәлән, без анда, Идентичностьларын мәсәлән, бар. әйтәр, мәсәлән, Ярославль, ул фабрика шәһәрләре, әйеме? Ну, мәсәлән, монда бар. Шәһәре. Әйе, анда бар шундый Фабрикалар.
күп фа- зур фабрикалар бар, һәм менә анда без менә бер фабриканың урында ясадык анда коворкинг һәм фәлән тегән. Ә, ә Казан ул э, татар Казанда, минем, идентичносте әйе, бар. минемчә, бар ул. Әйе. Һәм ничектер, ну, гадәттә кеше әйтә, юк, менә бездә бар казанлы кешесе. Мин Казанда яшим һәм менә мон, ну, искә төшерәм. Мин әйтәм, ну, монда беренче тә милли теманы, милләт темасын э, узып булмый, әйеме? Һәм менә шул Төшереп калдырып шул булмый. булмый инде, әйеме?
Һәм а, мәсәлән, шул ук туристлар, әгәр дә алар Бауман урамында бер татар сүзен дә күрмиләр, Мгм. алар бит ул, ну, гадәт менә шул фик- Сәерсенә. һәм шул фикер күрә инде, е, Казан ул менә шундый совет шәһәре. Ә, я, я. Уфа кебек, белмим анда кем, Волгоград кебек ме анда, башка, Чебоксар кебек бәлки анда. Шундый менә бер телле, төрле бер народ конференц дигән. Кара, ә, иң кызыгы ул ә, читтән килгән кешеләр, туристлар киресенчә иде. Алар әйтә, Вау! Сездә шундый күп татарча әйберләр, вообще шәп, анда блогерлар чыгара. Дөресен генә әйткәндә, ә, без инде теге гомумән алсак, менә ду- э, килеп китә торган кеше өчен. Безнен бар ул. Ләкин инде безнең өчен ул бик аз һәм юк. Юк, просто минемчә алар кабул итә, ягъни без монда каян килгән кебек. Ну, хотя бы әйтергә, карагыз, Мәскәү ул мәсәлән ул шундый это кавказский город типа инде. Менә монда бар монда шаурма сатала, менә монда белмим анда узбечка тора, ресторан. Мен әйтәм, ну бит бу Кавказ, Узбек, бөтенесен бутап бетердең син. Юк, мин әйтәм, ягъни, ну, ягъни без монда кунак кебек килгәннәр һәм монда менә татар билгеләре бар. Ә, аңладым. Әгәр дә син беләсең, Мәскәү, Мәскәүдә утра утра. Әйе, рус билгеләре шактый күп түгел бит инде, әйтмиләр инде, гомумән рус шәһәре. Әйе. Ә монда димәк Татарстан, Казан татар шәһәре булса, димәк ул бөтенләй сизелергә тиеш. Син Мгм. Барселона әйтмисең ул. Беләсеңме, монда испан булуы бизидә инде. Менә монда Әлмәт тактасы бар. Менә бездә паэлья бирделәр. Юк бит инде ул гомумән Барселона ул Испаниянең бер өлеше. Ой, мин шулай әйттем. Каталониянең бер өлеше. Әйеме. Әйе. Минемчә, ну, җитешми инде синекендә. Бик каты җитешми. Шулай.
Мин, ки- мин синең белән килешәм теге, мин э, туристларның Минемчә, фикеренә. без азга сугышырга тиеш менә ошо. Я, э, димәк, яңа хөкүмәт сайланды Россиядә. һәм анда татарлар шактый ә, һәм иң кызыгы алар ә, күбесе теге төзелеш темасына минемчә ә, россиядә татарлар ә, төзүчеләр буларак әйе шундый барлыкка киләләр чөнки ә, бездә генә ялгышмасам метро ә, зураеп бара име хәр икенче линиясен башладылар. Безнекеләр бер туктаусыз төзи. Нинди генә чара уздырылмасын инде хәзер бездә уздыралар, чөнки инде бөтен объектлар төзелеп беткән. Миллионлаган, миллионлаган квадрат метр Мәскәүне төзеде. Марат әфәнде Хуснуллин. Яңа космодром. Хәзер хәзер әйе, Восточный космодром, аны да белмәделәр кемгә бирергә, татар кешесенә бирделәр. Димәк, безнең шундый я хәзер яңа образ, төзүчеләр образы, тулысынча бу ничектер юнәлеш, ул татар юнәлеше булып санала. Һәм интервьюларны укыдым, менә бу э, Марат әфәнденең дә, безнең министр да китте аңа, зам булып, димәк, э, Ирек Абу Файзуллин. Һәм э, алар әйтәләр инновация турында, чөнки Мәскәүдә иске йорт дип әйтеп тә булмый инде аны хрущевкаларны шулай бит. Иске инде ул 60-нчы елларда 60-нчы елларда төзелгәннәр. Инде ничәмә ел инде 70 60 ел булачак. ягъни ике мең дә унҗиденче елда унҗиденче елда мәскәүдә шундый канун кабул ителде һәм анда э, щелкаларны җир белән тигезләп инде анардан яңа йортлар төзи башладылар анда яшәгән кешеләрне кайда читкә шул ук урында түгел ә башка читкәрәк урыннарга э, урнаштыра башладылар инде әлбәттә бу зур гауга күтәрелде һәм менә минемчә шундый ниндидер фикер ишетелде ягъни бу тәҗрибәне Казанда да кабатлап була, дип. Әйме, кам кеше ничек тә менә, ну, бик каршы чыкты түгел дип, яме зур сораулар туыла башлады, яме. Ягъни әлегә, әлегә бит канун да юк, бернинди проект та юк, бернәрсә юк, дөрес әйткәндә, ләкин кешене куркыта, нигә? Чөнки безнең, дөрес әйткәндә, һәр өченче йорт шундый хрущевкага Тин, ну, ягъни алар шундый йортлар инде бездә. Ягъни без, э, ну, син урамга чыгасың. Бу рәсми, рәсми статистика әйтәсең син. Һәрбер өченче. Ну, мәсәлән, без хәмәсә бу Сәйдәштән чыксак, әйеме, без Совет. Ну, э, без Совет районында чөнки. Ну, мәсәлән, бар Киров районы. Тулысынча шундый. Әйеме, бар. Ну, ягъни. Ну, да, Авет төзелеш районында шундый. Әйе, кан, белмим, хәтта үзәктә Эсперандо урамнарында, анда Павлюхина, башканда күп йортлар бар. Һәм менә ничектер Кешене кайда, һәм кешене әле истә бит әле менә 98 нче, 2000 нче елларда Суконканы шулай җир белән тигезләп, кайдыр анда берничә Әйе, көндә әйе. кеше китте. Әлбәттә, бәлки бары да кешеләр иде, әлбәттә, алар күчерергә риза булдылар. Әмма хрущевкалар, шундый йортлар, алар бик теге неказистый булсалар да, алар хәзергә дә торалар, әле эшлиләр. Күбрәсендә дә капиталь ремонт узды. Әйе. Юк, юк, алар ишелеп бармый инде. Әйе. Дөресен генә әйткәндә. Һәм кеше ничектер анда яшәү үзен корды, яшәү. Һәм теге
недвижимость базарында аларга ихтыяҗ зур, чөнки ул шундый теге бәясе дә күп түгел, әйеме, кеше анда яши ала, бер кеше яши ала. Шундый беренче, беренче йорт дип кабул итәләр. Зур түгел.
Коммуналкасы. Һәм мин нинди фикер итеп укыган идем, бар шундый, ягъни закон ул реконструкция дигән әйбер, ягъни бу йортны Аннан кешеләрне чыгаралар берничә айга, үстерәләр аны берничә кат өстә, әйеме? Баш ныгытмалар ныгыталар инде, алмаштыралар теге юк булган әйберләрен һәм кешене кертәләр. Бу ягъни арзанрак 40 процентка, әйеме? Яңадан төзүгә караганда. Әйе, то есть булды биш катлы йорт, булыр сигез катлы йорт сиңа. әйеме? Бернәрсә шулай эшләп буламы?
Була икән.
Әйеме? Һәм бар шундый илләр, анда тәҗрибәне эшлиләр. Минемчә, бу әлбәттә кызыгыра булыр иде, чөнки кеше гомумән без беләбез кем анда 60-нчы елларда төзелгән хрущевкалар нәрсә ул? Казанга менә шул авылдан килгән кешеләр. Алар монда ничәмә ел яшиләр, инде алар төпләнделәр. Ул э. кеше бит ул бер җурында яшисе килә. Син аны хәтта Питәш районына күчерсән дә яңа йортка, ул риза түгел булмас. Һәм анда бит кеше риза булырга тиеш әле. Минемчә бу бик шундый зур эш, әлбәттә. Ну, мин бу теманы шуңа күтәрергә булдым. Сиңа сиңа кыз, димәк, кызык. Кыска хәбәрләр, кыска җаваплар.

Татар җырчыларын татарларга җырлар өчен. Анда, ну, без ак, ак, Кушма Шатарда татар күп яши. Гомумән чит илдә татарлар күп яши, әйме? Әмма шул 40 миллионны башка әйберләргә сарыф итеп булырга, булырга. Мин, әлбәттә, менә җырчылар өчен шат. Кайчан әле алар Америка барырлар иде, Дөлсин. Карнеги холлда. Карнеги холлда җырлар.
Ярар, бу шундый бер яңа ел бүләге булсын аларга. Метроның икенче линиясен төзи башладылар. Ниһаять.
Әйе. Ә син а, беләсең кая уза ул? Ягъни Әйе. син төшәс- Мегаша. проспект Победа төшәсең, аннары буталып йөрисең аннары. Таб- Буталмыйсың инде.
Ну ярар, мин гел буталып йөрим. Ә, проспекттан да бутал Әйе.
чыграк. әйе. Аннары утырасың башка линиягә һәм өскә барасың. Әйе. Бар, ягъни булыр шундый кешеләр, алар нигәдер автобуста түгел, таксида түгел, ә менә шулай круг итеп ясыйлар. Ну, белмим, ул нидер шул. Юк, Азинадан кварталга йөриләр инде. Ну, кварталда булачак метро, ансы шатландыра. Мин өметләнәмен, сән бишенче трамвай хәзер менә боҗрасы Ниһаять бер вакыт килде дә җиңел генә метро трамвайда барырсың дөрес әйткәндә. Пычакыма безгә кирәк тагын икенче линия метро бер бер Кирәк инде кирәк алар э, көтеп утыра алмыйлар бит инде. Нәрсәне көтә? Азырга кирәк алар.
Азырга кирәк.
Ярый, Рәдиф бу кыска. Кыска. Здание фабрики братьев э, Крестовников yeah. откроется после реставрации в 2023 году. А ул яңа иде бит, диме? Яңа иде. Һәм анда булачак коворкинг һәм фудкорт.
Кем өчен анда ул? Бәлки кемеке аңламый. Син ашамыймы?
Ул Крестовник заводының йорты, ул менә Вахитов мәйданында урнашкан. Әйме? Анда тирәктә, ну, шул Нәфис тән ары бер нәрсә юк дөрес әйткәндә. Ә анда яшиләр аз кеше. Кеше яшәши анда, анда, ну, шундый промзона башлана инде. Һәм менә кеше әйтә бит, менә без ачабыз яңа бина, анда булачак Күргәзмә. Ә, күргәзмә залы. Әйе, теге анар була коворкинг һәм менә мине иң кирәге кешегә инде коворкинг. Ашарга, эшләргә, карарга. Әйе, ну белмим инде. Ну, мәсәлән, анда Крестовников заводы гомумән ул безнең өчен зур шундый бик горурлык. Анда бит сабын эшли башлаганнар, зур производство. Крестовниковлар гомумән алар Мәскәүдән килгән бик зур санлы кешеләр. Ну, бу әйбернең феномены нигәдер дөрес зур дәрәҗә эшкәртелмәгән нинди каворкин булсын инде димәк моның тарихын каворкин һәм фудкорт каворкин башка урында да әйе фудкортка кайтарып кына калдыралар әйе шундый матур бинаны
анда бит open spaces оештырган иде василь башка оештырмады әйе ну әлбәттә инде бу нәрсә ни шикләнергә бер сәбәп василь тикшерде әйе
әстраханда иван грозныйга һәйкәлне куймаска булганнар Ничектер менә әле шулай бара. Һәм минем монда башка сорау, әгәр дә аны куймасалар, нинди альтернатива буларак нәрсә куеп була? Ну, бездә тәкъдим бар бит, Симбикә, Симбикә куярга кирәк, чөнки Симбикән гомумән һәйкәле юк. Әйе. Йә булсын Симбикә, шундый бик прогрессивный апа.

Сарай төзелде, йөриләр. Әйе, пожалуйста. Янда теге фильм төшерү өчен. Димәк, безнең э, җанисәп перепись бара. Әйе. Э, монда берничә, үзеңә берничә милләт сайлап була. Әйе. Һәм берничә туган тел. Ага. Һәм моңа карап мәктәп э, мәктәптә телләр укыту кирәкме, юкмы, шуны барлаячаклар имеш. Ага. Ну, белмим, ни кадәр анда барлаячаклар, ни кадәр бу ниндидер нәтиҗә ясар. Алса, мин кичке үземне Эрзя дип язып куям. Син берничә син утур телен өйрәнден. Ие. Сколько, э, нәрсә, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Бен, ие. Димәк, э, э, һәр кеше берничә милләтне күрсәтә ала. Имә шундый э, пограничный җирләрдә, алар чиктәш җирләрдә алар берничә милләт. Ягъни, сәйтал, минем бабам булган иде. Әйе, аны хәзер шундыйлар күп бит. Ә нигә? Безнең президент әйтте, безгә сайларга кирәк, берсен. Яртылаш булмый ул. Ләкин кешеләр бит инде, ну, төрлечә була анда. Ну, кара, мин менә кичә Фейсбукта утырган идем, башка кешеләр кебек инде. Ә монда минем бер дустым Никита исемле, ул пост чыгарды. Менә минем Дәвәйтинең шигырьләре. Дәвәйтинең фамилиясе Мустафин. Ничә, синчә, бу Никита үзен татар дип билгелиме соң? Юк бит инде. Ну, Никита үзе җавап бирсен. Ну, ну уйлап кара, ничкәдер кеше э, рус милләтенә зур. Бераз мин рус кешесе, әмма мин бераз татар. Әйе, монда шундый э, икеле-микеле җире бар аны. Әйе. Менә шушы берничә Икенче як, күрсә. икенче якка бәлки әйе.
Кеше әйтер, бераз мин бераз марик. Әйе. Әйе, шулай. Дәгмәк, монда теге Икенче яктан ул шундый э, уңай якта эшли ала. Икенче яктан Минемчә бу кызык, бу кызык булыр иде пропагандага да кеше әйтә, ну син бераз татар. Un процент татар. Поскреби.
Поскреби.
Такая социальный канал. Поскреби.
Һәм кара, э, безнең димәк, э, өч көнлек э, Оскар өләштеләр. Әйе. Бу хәбәр юк иде, мин ниттем анын күзәтеп бардым, шуңа өстәргә булды. Һәм монда Южная Корея фильмы. Әйе. Иностранный, димәк, чит ил фильмы. Паразитлар фильмы. Иң яхшы, әйе, иң яхшы фильм буларак. Әйе. һәм гомумән иң яхшы фильм буларак алды. Бу гомумән тарихта булмаган хәл. Пон Джун Хо. Ул әйтте менә әйтте ну, түгел инде менә ул ну оск... оскарларны җыеп бөтен уңышны оскар номинациясе шундый бик сәяси бит әйбер анда бик теге барысы политкорректный булырга тиеш һәм фәлән дигән һәм ул шундый теге э, уртача температура кебек больницада Стаханада. Һәм без беләбез инде, гомумән Оскар бүген дә карамый инде. Ну, анда шундый кеше әйтә, ну ничек инде моңа бирдегез дип, нигә бирдегез кешегә? Карамый?
Ну, ну ничек тә кабул итми җитди итеп. Мәсәлән, бар анда Венецианский фестиваль, яме там, Берлинале, Кан. А Оскар ул шундый менә нәрсә попсовый попсовый шундый всяк һәм менә шул паразитларны бирү ул менә шундый теге сискәндерү шул стагнациядән чыгарга ниятләнде ә үзләренең академиклар карагыз менә без шулай эшли алабыз икән һәм минемчә монда ну гомумән һәм әмма нәрсә әйбәт гомумән хәзер номинацияне караганда анда начар фильмнар юк унтугыз унҗиде аннары Әйе. голливуди һәм ну ягъни теге син карыйсың Мин карарга карадым, кирәк чынлап та яхшы фильмнар.
теге әле. маленькие женщины кечкенә Мин менә э, кино карарга яратмыйм, ләкин яртысын караганмын. Рекомендацияләр буенча. һәм димәк ничек тә менә бу шундый кешелекле кызык фильмнар чыгу ну ул Уңайлы? Әйе, шатландыра инде. Һәм ә, безнең тагын бер рубрика ул ә, файдалы сылтамалар. Файдалы сылтамалар.
Әйе. Ә, Яндекс. Рәдиф, Рәдиф ә, сине теге кулланып. Әйе. Нәрсәле? Ә, Мин кулланып. Форсаттан, форсаттан файдаланып, синең ә, мәкаләне киңәш итәсем килә. Инде дә чыкты. Ә, Иске татар бистәсе буенча 3 маршрут. 3 маршрут экскурсия аны аласың. Һәм аның буенча йөрисең. Әйе. Чөнки яз якынлаша, йөргә ярый. Гомумән, җылы кыш. Син аны яздын кем өчен теге рюкзак асып аркасына йөри торган туристлар өченме яки казанлылар өченме? Ну, минем белемчә, ул Казанга икенче тапкыр килгән кеше өчен. Ул әйтә, ну, мин беләм сезнең иске татар бистәсен. Юк, гомумән, син бернәрсә белмисең безнең бистә турында. Анда Тукай урамы буенча маршрут, әмма күп анда билгес, ну, кеше өчен билгесез йортлар мәсәлән бар анда. Аннары анда Тукай урамы буенча. Тукай урамы буенча. Аннары интеллигенция буенча, теге интеллигент урыннары, җыелган урыннар буенча шундый әйберләр. Минемчә, бистәне әле, ну, бик каты өйрәнергә кирәк. Кара, син сөйләгәннән аңладым, бу икенче тапкыр килгән кеше өчен түгел, ул безнең кебек кешеләр өчен. Безнең өчен дә, ну, ягъни, менә без ничәмә әйберне бистә турында эшләдек, әмма һәм Мине нәрсә куркыта, менә кеше тукты ниндидер бер теге Каюм Насыйриның унынчы йорты янында. Менә Аңладым, әйе. Шубран тамам диде. Юк бит инде. Димәк, икенче файдалы сылтама ул универ.татар, безнең ачык университетның сайты ачылды. Ул бер тапкыр ауды да безнең, димәк, кешеләр саны күбрәк киткән саен. Чынлап та, мин үзем дә сториста куйган идем анда. нәрсәле? 70 ничә кеше ну, узган шушы ссылка буенча, димәк, кызыксына. Yeah. Анда безнең хәзер ике курс, берсе тарих буенча, берсе яңа мәдәният буенча. Yeah. Э, керегез, укыгыз, белем алыгыз. Mm -hmm. Э, өченче проект ул кайтам. Yeah. Проекты аның э, адресы ничек? Кайтам нуктару, аны Альбина Закируллина, Радмила Хакова һәм башкалар эшләр, аңлавымча. Һәм анда Казанга кире кайткан кешеләр белән интервьюлар, видеолар чыга. Шундый, ну, Беренчесе чыкты Петр Сафиуллин белән. Петр Сафиуллин ул мәгмәрият. Мебель ясый, архитектор. Яратам проектын алып баручы кеше шундый. Анда бераз пафос инде, бераз күп, минемчә. Ну булсын, булсын, әйе. Кайттым Казанга, нигә, чөнки анда фәлән. Анда син музыка.
Минем музыка яңгырый.
Казаннан. А миңа ошаннан да Радмил әйтте, бу җырны что-то куйганда машина үзе кире Казанга кайта.
Яхшы. Һәм дүртенчесе Рәдиф Масы синеке татарские флаги дигән группа. Я везде вижу татарские флаги. Миңа ошады. Гомумән, мәсәлән, без хәзер күрәбез. Бу ВКонтактеда?
ВКонтактеда бар шундый төркем. Ну, гомумән, нәрсә шатландыра, хәзер менә Телеграмда да нинди каналлар барлыкка килә башлады. Әйме, теге, ну, приколлар гына түгел инде, әйме, һәм теге җырлар җыентыгы гына түгел, ну, гадәти генә түгел, сине ничек тә шатландыра. Ә монда шундый проект, сез күрерсез, бәлки монда берничә әйберне чыгарырбыз, алар шундый рәсемнәр чыгаралар, һәм бөтен әйбердә син байракны күрәсең.